En en dala ma onge maendeleo. Ot king'iyo pod en en ot mana chako goda. Mi nyithindo. Kana anyiso dhako no dhi e family, gik matinde chwo e kor bad, ok onyal. En osiko dondre mana koda. Nyombei. Nyombei yo. To mama ni onge ka. Nyombei. Antie.
Donga luongi. Abiro. Ting'e duondi mama. Abiro. Anachayo kadwar.
Ket komno kanyo ero. En ang'o midondori ne mana gokinyi?
Tadondora gokinyi to dondruok mano nyaka donda ma dalana. Sani ka in sani pod inindo, tineo kaka laru chalo. Mm. Donge onego bed ni nise mondo iywe kata laru? Naole pod anindo. Eh pod inindo. Mm.
Tango mi idwa ng'eng' ang'e ka ong'eng' meru mano ng'engo mano gogo wiye gi nyuol ber gi sufria. Emi ka idwa keto dalana ka.
Onge gima otimore, ok inyal bedo ni ka in sani pod inindo to ma kaka laro chalo yien ka koth nogo e laro. Ipa ni en ng'eng' machalo nade? An dak bila nok wabi dago kodika. Akara biro ting'o misika de. Yola. Koro eh koro ka dawo titing'o osiki, ka omo na dawo titing'o osiki. Osiki na ang'o moni ga kawe pile donga onge ko kikawe ga. Un ng'ani donda ga dondruok pile ka pile, an adhi adhi dalawa. Ni serif nyathina kiobedo nade? Kiogwetho kiotimore nade? Nyithindo kanyo duogo aftam ka. Nye giduogo mondo gicham chiemba machamo ot ka koso nye giduogo nang'o? Nyithindo nyaka chiem. Kwani ni monego beni chiemo kendi to ne nyuolo gi nang'o? Nyithindo nyaka cham kuon. Gicha.
Sani be mogo te. Ema penji sama nyathi nyathi nyo biro aftam nyo ko biro maya chiemo ot ka. Ok ni kitedo ni sama ka biro ot a puodho ol ni chiemo rum. Ka biro i puodho chiemo rum. Adwa chiemo odne. Yaye wuon ng'ane moge matin pong' be ng'ado mogo yawa. Pong' be ng'ado mogo. Koro ang'o moni tengo pong' ng'amo ng'amo sekumi tengo pong' ponge mane gweng' ka mang'eny mamoko kel nyaka mag stima sani stima mane gweng' ang'o moni kidhi e pong' titeng' mogo wuon pong' kodhaw ni tiwachna dong an ka an chuo ng'ate go to mogo ok chuer wuon pong' be ger ni dhi banjo ni pong' nyithindo gani kanye ginindo an mibolo na waje ginindo mane kaka iwuoyo gi dichwo meru nopuonji nang'o Mano e kaka nopuonja, mi nyithindo pod nindo, adhi chiewogi.
Dhi chiew nyithindogo. Wach ma wacho ni aftam chwanya, wang' ni wuo gi japuonj. Wuo gi japuonj wach mar aftam, an ok adwar. Giketh wach a- aftam mabiro e dalana pile ka pile, gikethi. Chik sirikal ok anyal ketho wuon wuon ogwal. Chung' malo kidhi chiew nyithindo ka.

Sani pod unindo saa abich sani kok utwenyo uchalo nyithi winy ma kok onyuol. Biuru ka. Biuru ka wacho ni biuru ka.
To babi mondo dolori manade. Uchiew.
Ne pod wako kutwenyo uchalo ng'ongruok moa e piem. E ma chaka ng'ama odhoge chal ma dho dho fau ma dwa kawo kuoyo. Iwinjo gima utim? Eh, watim nang'o ba? Uchwanya dala ka.
Watim ang'o ba?
Donyore kwa duogo dala kae. Iwinjo jike gima dwaro? Ot ka gik moko gi- gine ma baba suno kaya malich ma Tuko lago ji ba. An ok an suna.
Gik malago jigo iwinjo oyie. Yeah. Gik malago jigo in mulagi an ok olaga. Uchwanya onge mor dala ka. Mama dano Wate- mama dano ang'o manyi wakati. Une mubet machwe gi meru to an adong' kaka odora. Ene kaka koro sani koti baya baya kuoma. To bandala adek manya kuom miwa rusa ni iseja baya. Ok ipenjo manyo chingo dalagi, wanda unyoche wan e skul. Iwinjo.
Pesa na matere sikul wach mar aftam kon japuonj okethi madala naka. Owinji.
Iwinja ogwande.
Awinji ba. Koro ndalo adek nyaka nyu duog dala kapok achiemo. Iweni en mor mara. Baba, Kabiro ka ni kuon orumo, kabiro ka ni kuon orumo nyithindo lweko te. Ba To kuon dong- ikano niga. To dong' mama kano niga kuon.
Kokano dala kayudga. Mama irach. Ere kaka Ere kaka noneno kuon owacho ni thinne? Ei, Thin ba. nade? Yaw bundi kuon an miwuoyo koda kamano we wuoge baba kamano ibiro dhi kaniu kendo wang' nokowi chuth makata dalana ka ok iduoge
ipani seche madenyo kama kosa agonu kora nono mondo kung'eya ah, baba kik igony kori nono
awacho ni kidok e skul nyis japuonj oketh afta madalana ka ok adwar
ubiro miya tho ikwanya ka tho e puodho To koro ka ji owuok e skul to wan watimo nang'o baba? Ema wacho ni dhi ka wayu. Koro after an kokete to wan Dhi ka wayu.
watimo nang'o? Baba anya dhi kata kanira sani. Dhi ka wayu.
Dala na ka wach momar after mo kadwor warar kolor skul. Koro ba. Winy. After no udwa nega. Koro ba. In be kikano kuno.
Ok ing'e ni tikano ne wuon

Wan be dong' nwadhi pan dibed chief ko Kisumu. Kung'ado wi muchal. Iwinjo nyombei. Adwa ni walos kodi dak maber.
Nyithindo gi nanjolo ni konya ok ni maselose machagi inya. Gichamo te. Sama rego goro goro achiel ok ochun ka thin tane monego achiem nyithindo dhi onind ke. Iwinjo wach. Nyithindo nyaka chiem mayieng'. Nyathi ka kochiemo yo dhi dhi dhi wanyo. Mae momiyo wuoru nopogore gi meru e dak. Ma meru odhi odak mbita. Eh. Aduoka maricho richo bila mine mine ng'awo go duondigo. Mago ema nomiyo meru nodar modhi odak mbita. Iwinjo? To we wuoru ka- ka don yang' miwani ka. Wuonwa noyie tweyi. Emomiyo awacho niya, kapod iduokori koda wab- wang'ni rad koda. Wuon ng'ane aweyo. Iwinjo nyombei?
Awinjo.
Sani adwaro ni losna chiemo piyo piyo atene nyithindo ka. Kaka gidhi e puodho no wang'gi kodhi morore kan chalo wang' wang' ongruok ka molo moro miluongo kia no gwetho ni wang'e ko chalo wang' tula kuno kosedenyo. Lich ok dhi puro yaye kosedenyo ang'eyo. Awinjo. Koro kuon ma nyodong' gotieno ma nyiwacho ni ni- ni- ni ng'olo ni ma nyodong' matin no. Mm. Kuon no kik isony. Adwaro ni kuon ma wang'o otieno chak iriwna gi ma nyodong'. Icham.
Adhi riwoni. In idwa natim gi nade mipenja na cham? Adhi riwoni, adhi riwoni.
Hmm.
Donj ot kae ilosna gik moko piyo piyo, ikna gik madwa dhigo kuma dhiye. Kwaluw bang'e adwa dhi liwo gi kayudo nyathi mok do maber wang' nowuo. Tinde nyuolo nyithindo nyathi kende rating' ka tael mar tinga machien. Anta lando malich lando nega to nyithindo manyuolo to diera nariyo ki ogorudi ogorudi to moro dhoge obam moro wang'e obam koro kaka mayier kata ni mara gi mok mara otama hmm. ni nyombei ana kendo nyaka bondo to moko mano kela ni nyombei jagam loth ni go sangwe no tieno karo nge ka soru mantie awacho ni kasri mama an garaka tiji okatika ndalo mane watindo kwadongo wuonwa ne kona ni dhako kikawo kik ing'i sura ni kide ming'i nyang'iyo sura nyang'iyo kido miyagi rai
gik moko kitema kaya dala uka nyaka doyo bwana mago gik moko nyaka Ne bana ne Sheriff ka kwe. Dadi uje biro biro ka. To un mo ne buzo anwa yo kamuli bana umenya kuti. Un mokwongo gubiro dala to biro mana. Dikier ka dikier. Bana wejo godo ka ni bana. Ubiro ka no.
Ubwanja kwa manyo. Uru bwana. Ne mi kwa manyo. Na oyie.

Wane mondo apenju. Uparo ni baba ni Baba ne omiyo ketwaga gi tich matek ndalo moko. Bwana yie kodi bwana an bwana. Pesa moro baba nyoyudo dala ka andi. Pesa moro manjo cho ogine ne man niang.
Do keto kago ng'at odoyo go ka. Pesa ok owuor, pesa ni ne ko dong jeri jo mali ka kwani mo nyere ka. Adiero. Baba ni wanyalo se squad nango.

Bwana Sari. Omera ti uru. Douru.
Eh, bwana ne. Weche mochwalo ka puodhe biro ga gi wuoche. Ogwany. Eh.
Ogwanje we nyithindo gi oti magi nyithindo be tindo bwana. Un kwani udongo.
Ogwetho bana pur. Bwana walo duogo dala kayo. We duoko ji. Eh, abro go wi machalo ka suku no. Wan kidok ne baba malo wach ni bwana. Nikech ngano keto babu keto. Ni ka kosa ni wanyore kaka mondo ik jo mali ka matiyo ka. Onyo yudo pesa manyo.
Pesa nyo beto ni amaba ne gi pesa. Ana chini kata wuok dala ni. Pesa to koro dwa ni walo chiege jamali ka to wan.

Baba ndo ije kibija ah, wang ni tukuru upare. Masepare. Separe.
Bwana. Mtu wakae miketo wanga yo koso. Nyathi matis ni idwa nyisa kuma luwo. Daku do maber mut papa puodho ni. Inda kibidoe kore.
Inda kibidoe. Mi wanga yo macho lando ngadi. Manga.
Ha? Masepare. Uchaji.
Uchaji. Moko thi bwana. Masepare ni batiru ngolichkama.

Ana hol bana. Bana hata hata hol. Hiyo ni seti ya.
An ma tingo je bidika biro kata an ma jaka do mi. Wa wanyiso uno kuong nyolu. Wanyiso uno kuong nyolu.
Apenji nyombe. Gigo poke fondo. Ase fondo uno kwa. Iketo mwago.
nyithindo koro ame puodho ma nyathi nyaka chamo kata osimbo bando
ee nyithindo wago binge na aherogi en mana ni in be ichwa ithuya gi nyithindo Lwete thin kineno dischori lweti doke mathin mathin. Nyathi kineno to idhuro ne chiemo ma kela gi uka tere puodho. Akelo. Mm. Moko leo chunyani. Nyithindo be leo chunyani. Ee, iketo negi maber.
Iketo negi.
Ee. Abe.
Ber ok ok gin nyithindo abich an ng'eni ging'eny ma kata kwan gidhi koro akia. Gin nyithindo abich. Eh? Gin abich. Inji kikombe et aneno abich. Koro mwogo ni toko mani tedo gokinyi sani koso mago tieno cha. Mago kinyi sani. Ah ah nyithindo toko ne gi chiemo monindo. Maka nyithindo ma igi chala chala gini ne yani nyithindo ka kien danga pim gango. Mugeng'e ni kochwake to nindo to wicho. Ema wacho.
I nyithindo ka chalo gi i apiko kama ikete oil cha en kata used oil go gitiyogo. Koro ikawo mwogo monindo ichako ikawo mwogo masani yawa nyombei. Koro an ma ang' acham gik monindo o, iya ni ok idwa noloke mwogo manyien. Manyo nindo osewichore.
Ema wacho ni monego iketnegi ome- dhi ket mwogo go gol mwogo maler gi aduogo chamo. Ii, ma dhako namba di. Muogo mowichore nyathi ema chamo kata wan wuonwa ne miyowa. Ii. Muogo ma- ma- mangima mangima ma koko tiedi sani miyo nyithindo. Ng'ama dhi e puodho mokwongo denyo ma koneno mowichore no to ok idhi weyo ang'egi. Ii. Iket manyien moko kanyo bende san achiel. Anyalo gine ne ambe ka kech odhi oinga puodho kun tang'iyo kaka timo. E kel kel kel nyal mara. Nyar mara eta eri ndi. But mamau Aa, nyis mama u wang' gone simu bi okaw yadh siling an man gi yadh siling amiye janeno ka wi mara rachar molo koka wang' yamo moro ma bi ma ka otambe e wiye Mano kaka ijaro mama. ok najaro mama u awacho mana gima notimore in to ikia ni meru nigi siling water chiemo ne nyithindogo koro lunch tilosi iwinjo Aloso. ilos lunch Aloso. ee Los lunch owada, sani ne nwakawo ne kwa tindo, sani koro wati. Ee. Ei. Dung wadak maber. Ah, wadak maber, ok wadak marach. Ee, en man seche moko dak nyaka ji kunj wenge gi seche moko. Mago nitie dak. Ee, mago nitie.
Mm. Nyombe yaye. Mata madi kurie. Ai. Uh. Ee. Ani nyal ni dakure, ura chiemo. Ora chiemo, iya to ni nona se ame dhot ma chiemo atene nyathi muogo gi chai an. Ok timre. Mada to matome i bando ka to matome i bando ka. Ka sa nang romo, a ta dok. Ndop gi ma dhi kuonga wito ne la rusu pe. An walo ka dwar gi nyithindo. Nyithindo kanyo biro after man ma gibiro na. Adenyo malich manyoro a a bila muna. Mondo ayud kuon moro makna iya. Dhako siko mane nyithindo tieko, nyithindo tieko. Ii, gidwa rito chiemo e puodho kuno mwange yagira. Kombe gini ok oluok kata maler ongo, dhako ongore ongore. Kata ka dak law ywachno. Mano wachgi. Nyithindo biro da nyithindo abich. ni after en after mana mahinyo ji ang'o ma chief mana ng'ongo ka dwa ame barasa ipa ni en morna wang' ne girit chiemo ma gibare ndas ma anyona anyona mos be ok chanda ni dak dak ikendo ai kendo mana jachien chai birika achiel ma iya ohingo Kama bete ni be ber makata dhiang'e manyalo bwoga ma gi ng'wech to kane ka gimoro di monja ka. Ni ne ne dhako siko ma nyithindo tiek nyithindo tiek. Kuon kendo to ng'ol di par. Guok be poko chiemo. Kuon matin ma das chamo donje iya. Koka chaka sonyo ni guok. Ah. Naol gi nyithindo. Mae momiyo chuny ng'ato nyalo aye dalani, pachi nyalo yombo dalani. Nikech chiemo onge. Chiemo onge koka chief mar Ang'ongo ji oluora. Maka di obire barasa to weni weni an ng'at ma winyo maber moloji. Kare an ng'at modenyo moloji. Ii. Puodho ma gipuro no bando nego chieg mana ka gin e sikul. Amuodu ma pacha lal. Hey. Mago tang'o manyono piny mabwabwa. En ng'ato dhi moto. Tapeji. Ah, mano ng'a? Abe. Eh. Ai. Eh nang'o? Eh.
Aveji wuod omera. Eh ambe abiro ka.
Eh. Kone agine ne ka. Ah ah, we ah. bedo ng'at ma wang'e rito wuora Musa mondi. Eh we bet mondi. Eh. Tidhi nade? Ol nago. Ah ah, iolo niang'o?
Ah. Itinge na timo ang'o ka iwinjo? Eh. Ne an kae. Kora kon tie jal moro sesiko ka jako bande kor gweng'. Eh. eh an kaka chief. Eh. Koro na kuna bia yueka. Eh. Alewego.
Tiliwegi. Olnago wuod. Abi ng'e ni adhi ma iri dalaku. Ibiro lima.
Eh. Eh. Koro warit jakuono amba se winje. Tini biro go panga ya mako. Ing'e ja sirikal ok oyie ni wuotho go panga. Gimoro chanda ka separate. Ang'acha. Aita in osiepna yawni ayawa wach. Eh. nyoche ok ing'e chiega ting'eyo nyanyombe eh. ang'e maber nega gi kech dhako ma chunye ler nega gi kech wuora holna holna nega gi kech wago ni e wuora ebe iole mai ndo kigol nyuka ai eh. ai dwa ng'e kiwango modong' ndi chanda kai iwacho ni rito jakuo arito jakuo koro iwinjo eh. mama ni Awinjo ni gimoro tinde jopuonj osieko go ni, ni, ni half term kia nu- nus kia mo kia matam. Gino inya, Ha? gino inya ne kaka dhero.
Nyoka chi ndala dek nyaka nya nyithindo bi half term man pok achiemo separate. Awinjo matek sawa sawa.
Koro ma no miya chai.
Kare gini omako miere te. No miya chai na terne nyithinde puodhe ma kona rawe bando ka. Mm. E ago icha en. Mama adha madha na Mama dok nok chachi.
Ah ah mama nyithindo, nyithinda no muonje puodho. Koro nyoka chiemo gotieno separate. Ok ago chai ni ibando ka. Eh, kanga mangu konye eh, kade bodo. Uh -uh. Mm. We bedo ngat jakaribo chak chika e chacha. Kijana. Iwinjo. Mm. Sida ne momaka after mukilo na sida. Itero ga chiemo pile. Nyithinda beach. separate. Abich ni ibidwa nyuol ka Ja university gi ja college. Jo secondary ariyo. Ok gidhi gi many.
Michele sani pidhe kaka. Gi ja primary adi. Moro ni kanyo kia nogwetho. Nying ke nying gi kende. Iwe nyithindo mano nyuole onyuole crusade. Iwinjo ma ng'ata ng'ata ne chako nying nyaka jodolo mopach gi lal makia yalo injili maber. Mm. Nochako gi kia ogwetho kia oriwo. Moro kia ni kia ojike, moro kia ni kia ng'awa yaye. oyie machaye miolo neno muogo go boki ke a muogo we muogo bang ang'e sama ng'a bang'e wuora we chika e muoka winjo in ma miye mikawo giero kamano koro mite dhi gudu mirwako ma wiye bor ka wiye nyinjo no in chachi na, na se meto ga udi gini omako wa wate we pimo wiya we pimo wiya hmm.
ati chaki jam kode gini omako wa wate awacho ni muogo tadhi bang'o saman maloso Mokwongo bando ni bok bando ni kawuon bando dang' bi ka sani. Dang' iring kiriek ka. De- de- Duondi piny omera. Ee. Koro iwacho ni imbe odi kech negi.
Gino hinya. Ee. Ne kaka diru ne. Ne. Irumo.
Ne. Ne ne ler ni kende Ne. bok. Mai wemani ler ma- mantiere tik anguro. Ma ti ler bila ni kidhi e tik anguro tiyudo mawuok Ka kaka inani. dikan. Ee ni e tik anguro. Ee.
Kara dhera die. Idhero. To ok ine ka chuny sa abiriyo in koka iwuotho gi gambut. Pan ng'at ma winjo maber ok san ni go ma wuoch e rangi. Mbese ni ok san riembo terele nda. Miya mwogo. Gwe guo gi kuchocho sa sawa gi terele. Miya mwogo.
Mwogo ok amiyi wuora. Winj bed ng'ama winjo dholuo. Winjo ma ne chiemba. Ii. Ndiko yar mate.

Baba no dang uore. Kayo ka uchiembwa no cham ibando. Timbe gi to baba ago kanyo. Ori winjo.
Hmm? Ma chach nyithindo ok yawe dandi. Ma ni tene nyithindo. To bo chopo.
Ah, ma oserumo. Eh, ma oru.
Ni chako chon. Eh, ana chake.
Ma ku kumbe mara ngwen. Oh. Ni ma dego. Nyathi dang chim ma yieng dano ka yieng separi. Manura.
Ha? ni ng'ato siko ni ng'ama onyuolo ok chiem ng'ama onyuolo ok chiem atho kech ne nyathi separate an owuon Wabiro tho.
Nyathi man matere kilini. Nyithindo masani kata sani akalo gi gine puodho kuno. Hey. Nyithindo mochaji mochaji nyithindo duoka mara. Ikadho gi. Akalo gi. To be gidoyo. Onge ochunga chunga. Nena nina.
Ochunga chunga.
Ha?
Mama winjo donde machal donde baba uni. Dong ma dong ma wan to duonde. Linguran.
Separi. iwinjo ah, ah, ah, eh, madh cha dwol moro iwinjo mago ok joma kadho

nyithindo dande moyamoayude e ndara kata en moyakoiwinjo wach maler wawachni An a gi chai dala tara do gi separate koro kata ong'isa maber niya ni chai mar chak mondo nyithindo wamadh chai ne bana. Baba chieng' moro, baba chieng' moro, ito chieng' moro. Bane wach moro. Ne. Wena jamani wati